Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen. Bup Kudus Kristian ngajar, Jesus tu Anak Tunggal Allah Taala. Iya diperanak, iya diada ke Maria Dara Tuchi lalu nyadi mensia. Iya mati lalu dikubur, iya angkat idup baru, iya pulai ke serega lalu duduk muak ke kanan Allah Apai. Iya deka datai baru enggau mulia, deka milih orang ti manah enggau orang ti jai, sampal ti agi idup enggau tudah mati. Ngaku Jesus deka datai baru nya madahka iya udah datai ke dalam dunya tu kelia lebuh iya diada ke Maria Dara Tuchi. Tu penatai iya ti keterubah di nengeri Bethlehem dalam menua Judea rambau Herod nyadi raja. Penatai iya ti keterubah dikena ngamatka jaku Nabi Isaiah bagi tujuh ayat empat belas, ke nyebut, Diatu Tuhan empu deka meri kita siti tanda. Siku indu dara deka ngandung lalu ngadaka anak lelaki siku. Lalu iya deka meri anak mit nya nama Immanuel, reti nya, Allah Taala enggau kitai. Kedua, Tuju penatai iya ti keterubah, awakka nyelamatka nembiak iya ari dusa, munyi ku Injil Saint Matthew bagi satu ayat dua puluh satu. Saint John mega ngajar, Kitai nemu, Kristus pegari ngambika iya muai dusa lalu iya empu endang nadai dusa dalam iya, satu John bagi tiga ayat lima. Ketiga, iya datai ngambika iya ngerusak pengawa Sitan. Mensia udah balat rusak ulih Sitan berengkah ari kebun Eden. Mensia ditipu, dikemulaka Sitan ngena jaku ti udu manis, tang iya rachun ti chukup bisa ngujungka mensia makai buah ti enda disagi Allah Taala lalu nerima sumpah. Ngagai iya ke indu, ku Allah Taala. Aku deka nambahka pemerinsa nuan lebuh nuan ngandung, lalu nambahka pemedis lebuh nuan beranak. Lalu laki nuan deka bekuasa atas nuan. Bup Pemungkal bagi tiga ayat enam belas. Ngagai iya ke lelaki, ku Allah Taala. Laban nuan udah mendingka jaku bini nuan, lalu udah makai buah ti enda disagi Aku, nya alai tanah deka kena sumpah, lalu nuan deka bebendar gawa ngulihka pemakai ari tanah seumur nuan idup. Tanah deka tumbuh rumput enggau duri, lalu nuan deka bepakaika utai ti diambi ari babas. Nuan deka bepeluh Telusur ngulihka asil ari tanah. Nyentuk ngagai mayuh nuan pulai baru ngagai tanah laban nuan endang ditempa ari tanah. Nuan endang digaga ari amau, nya alai ngagai amau meh nuan pulai, Bup Pemungkal Begi Tiga ayat tujuh belas ngagai semilan belas. Dosa enggau penyalah nyerara kitai ari alah apai kitai. Kitai bemunsuh enggau iya. Tang ku Bup Kudus, beberekat meh orang ke enda dikumbai Tuhan bisi penyalah lalu enda nipu orang, Masmur bagi tiga puluh dua ayat dua. Moses bejaku ngagai orang Israel, Nya alai diatu, Nama utai ti dipinta Tuhan Allah Taala kita ari kita? Semina nangika Tuhan Allah Taala kita, idup nitihka Iya, rinduka Iya, nyembah Iya enggau pengabis ati enggau pengabis semengat kita, lalu ngasika semua pesan enggau adat Tuhan ti diberi aku ngagai kita sehari tu. Ke penguntung kita. Ulang Adat bagi sepuluh ayat dua belas ngagai tiga belas. Keempat, Iya datai awakka ngelepaska kitai ari kuasa pemetang lalu mindahka kitai ngagai perintah Anak ti dikerinduka Iya. Kelusi bagi satu ayat tiga belas. Jesus ada awakka mensia ti arap dilepas lalu dipindah ngagai Perintah Allah Taala. Kelima, taja iya endang Allah Taala enggau Allah Taala kenyau ari pun, iya datai laban iya deka mela lalu ukai minta dibela, lalu nyerahka nyawa diri kena nebus orang mayuh. Saint Matthew bagi dua puluh ayat dua puluh lapan. Iya nyerahka nyawa diri ukai ketegal iya ngaga penyalah kebuah iya dibunuh ba kayu regang, tang laban iya amat-amat kasihka mensia, iya nadai enggai diperinsa lalu dibunuh ba jari orang ti bepenyalah. Keenam, iya datai mai pemeri ngagai mensia laban iya balat rinduka mensia. Pemeri tu pemeri ti enda ulih dibeli ngena duit, Tauka disilih ngena utai ti mar. Enda mega iya ulih digiga ba sebelah kedai ti bejualka utai ti pemadu berega. Pemeri tu iya nya pengidup ti meruan belama iya. Tu meh saksi nya, Allah Taala meri kitai pengidup ti meruan belama iya, lalu pengidup nya dalam Anak Iya. Satu John bagi lima ayat sebelas. Iya deka datai baru enggau mulia, deka milih orang ti manah enggau orang ti jai, semua ti agi idup enggau ti udah mati. Nya batang pengarap Nicaea. Ari ni sida tuai-tuai eklisia bulih penemu tu? lalu nyadika batang pengarap semua Kristian? Jesus Kristus empu bejakuka pasal penatai diri kedua kali lalu ngagai dunya tu. Injil Saint Mark bagi tiga belas ayat dua puluh enam, ku Jesus, Udah nya baru Anak Mensia deka datai dalam remang ngena kuasa enggau mulia ti besai. Injil Saint John nulis, Dalam rumah Apai aku mayuh bilik. Aku deka kin lalu nyediaka endur ke kita. Lalu enti aku mupuk lalu nyediaka endur ke kita, aku deka pulai baru lalu mai kita ngagai aku empu, ngambika dia alai aku, dia meh endur alai kita. Dalam surat pasal Kereja Rasul bagi tujuh belas ayat tiga puluh ngagai tiga puluh satu, Saint Paul ti dibai ngagai balai ke dikumbai Areopagus di nengeri Athen, Iya bejaku, Diatu Iya, iya nya Allah Taala, ngasuh semua mensia di semua endur nesal ati ke dosa sida. Laban Iya, iya nya Allah Taala, udah ngeletak siti ari alai Iya deka ngakim semua dunya ngena pengelurus. Ulih orang siku ke udah dipilih Iya, lalu Iya udah ngasuh semua mensia nemu utai nya deka nyadi lebuh Iya ngangkatka orang nya ari mati. Penulis surat ngagai orang Hebrew mega besaksi, ku iya, Baka nya mega Kristus, lebuh Iya udah diserahka sekali aja ngambika Iya muai dosa orang mayuh, Iya deka pegari kedua kali, Ukai muai dusa, tang deka nyelamatka orang ke nganti iya. Bagi semilan ayat dua puluh lapan. Injil Saint Matthew madahka Jesus deka datai dalam mulia. Semua melikat datai enggau iya. Iya deka duduk ba kerusi diraja iya ti bemulia. Semua mensia deka digempuruka di mua iya, lalu iya deka nyerara sida ari pangan diri Baka pengibun bedus ke nyerarok ke bedus ari kambit. Iya deka ngengkah ke orang ke lurus mua ari kanan iya, lalu sida ke bukai mua ari kiba iya. Orang ke mua ari kanan nya sida ke udah diberekatka Apai. Sida ke bempu perintah ti udah disediaka kita kenyau ari penumbuh dunya. Sida tu orang ke deka diselamatka laban sida nganti penatai iya dalam pengarap. Sida diselamat laban sida seruran nganti. Sida deka tama ngagai pengidup ti meruan belama-lama iya lalu deka diau enggau Tuhan belama iya. Lalu orang ke muak ari kiba nya, sida ke kena sumpah. Sida ke diperintah, rari ngagai api ti enda nemu padam, ti udah disediaka alah kala ke Sitan enggau ke bala melikat iya. Sida deka diukum belama iya. Anak Mensia. Iya nya Tuhan kita Jesus the Kristus deka datai dalam remang ngena kuasa enggau mulia ti besai. Saint Matthew nambah, Iya datai ba atas remang ari serega. Terumpit ti besai deka disepu. Iya deka datai baka kilat ti nyelar ari timur ngagai barat. Injil Saint Matthew bagi dua puluh empat ayat dua puluh tujuh. Penulis bup pemandang nambah, Semua orang deka meda iya, nyengkaum orang ke udah ngerejang iya, lalu semua bansa di dunya tu deka bekedui nyabak ketegal iya. Penatai iya nadai orang nemu maya. Melikat ke di serega enggau Jesus iya empu enda nemu semina Apai aja nemu. Laban enda nemu maya iya datai, Kitai diasuh sereta dipesan bejaga besedia, Injil Saint Mark bagi tiga belas ayat tiga puluh tiga. Kristian dipesan awakka bejaga ari munsuh kitai ke bejalai segau-segau baka singa ti negung begiga kurang ke deka dempa iya. Sapa munsuh kitai deh? John nulis dalam satu John bagi dua ayat dua puluh dua. Sapa orang ke bula? Orang ke bula nya orang ke ngumbai Jesus nya ukai Kristus. Nya meh munsuh Kristus, orang ke besangkalka Apai enggau Anak. Lalu ba satu John bagi empat ayat tiga, ku John, Lalu semua roh ke enda ngaku Jesus udah datai nyadi mensia, ukai roh ti datai ari Allah Taala. Roh nya, roh munsuh Kristus, ti udah didinga kita deka datai, lalu endang udah bisi di dunya tu diatu. Lalu dalam dua John, ayat tujuh, John nulis pasal orang ke penipu. Sida enda ngaku Jesus Kristus udah datai nyadi mensia. Nya alai, Orang ke penipu ke munsuh Kristus. Munsuh kitai iya nya akal Sitan ti jai ti bekereja awakka kitai enda ngasi ke Allah Taala lalu ngujungka kitai netakka kaul kitai enggau Allah Taala. Saint Paul nulis, Ngelalau Timoti ari pengajar ti pelesu, ku iya, Roh Kudus terang amat madahka jemah ila sekeda orang deka ngelengkaka pengarap laban sida mendingka roh ti nipu enggau ajar antu ti dikerembaika ulih orang ke bepura-pura ngapa sereta bula. Satu Timoti bagi empat ayat satu ngagai ayat dua. Nya alai ketegal nya, kitai diajar Paul ngambika kitai diiring sereta dikering ulih Roh Kudus Allah Taala. Iya deka negap kitai datai ke ujung ngambika kitai nadai penyalah lebuh hari Jesus Kristus Tuhan kitai dipandangka, Satu Korin bagi satu ayat tujuh ngagai ayat lapan. Nya alai menyadi, Awakka kitai minta dikering sereta diiring ulih Roh Kudus. Ngambika lebuh mayuh kitai ti nganti pemulai Jesus Kristus, kitai tetap ngereja semua utai nya ti dikedeka ulih Allah Taala. Di dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen.